Dikgwedi tša ngwaga, tlhalošo le tlhamo, Pherekgong, Pherekgong ke kgwedi ya mathomo ya go thoma ngwaga. Ngwaga go ya ka tšhupamabaka o theilwe gore o thoma mo go Pherekgong. Ka yona kgwedi ye dihlare di batamela go bola. Dibokwane, Ye ke yona kgwedi ya bobedi ge go balwa dikgwedi. Dibokwane ke kgwedi yeo o tla bona gore nnete sehla se a sepela. Ka yona dihlare, dinyebu goba tša temo ka kakaretšo di tla thoma go bola. Ke kgwedi ya go laetša gore ngwaga o a theogela. Hlakola, kgwedi ya boraro. Balemi ka kgwedi ye Hlakola ba gare ba hlagola mašemo. Ka kgwedi ye mašaledi a dibokwana tšeo di tlogetšwego kgweding ya go feta a a hlaolwa ka maikemišetšo a go thoma temo ka la boswa. Go hlakola ke ledire la go laetša go tšea ntle le tumelelo. Moranang, kgwedi ya bone mo ngwageng. Kgwedi ya Moranang go thwe ke raragano ya dihlare fela tsebo e e tseneletšego ka yona a ke e humanwa. Yona ke kgwedi ya moya fela o sa hlophe gakaalo. Mopitlo, Mopitlo ke kgwedi ya bohlano ya ngwaga. Mopitlo e tšwa go lediri le go pitlaganya, ka gona se se šupa pitlaganyo ya dihlare. Phuphu, Marega a fihlile e bile lenaka naledi ya go laetša gore marega a fihlile e wele. Phuphu ke nako ya kgwedi yeo diphoofolo di sa bonalago ka go tlwaelega e le ge di ile phuphu. E ngwalwa ka tsela ye, phu-pu, hibernation, e sego phu-phu. Ka ditšo tša Basotho ye ke nako ya go bolotša. Le hlalosetša gotee la kgwedi ye ke ngwato bošego. Mosegamane. Kgwedi ya botshelela ya ngwaga ke yona ye ba e bitšago Mosegamatši. Lebelela leina le o tla bona le dirile go sega le leina le Manga. Mo go šupa nako ya kgwedi yeo maoto a tla laetšago e ke a segilwe gore Manga a tšwelele. Ke yona kgwedi ye mephato ya Basotho e alogago. Phatwe, Phatwe ke kgwedi ya botshelela ya ngwaga. Ka kgwedi ye dihlare goba dikala tša dihlare di a phatloga mme di wele fase. Phatwe ke kgwedi yeo go bago le moya wa go se tlwaelege. le wedi kgwedi ya bosenyane ya ngwaga, le wedi e theilwe go laetša tshepetšo go dihla, dihlare di thoma go khukhusha ka le wedi. O tla bona ka phetogo ya dihlare gore nnete re wela go kgwedi ye nngwe e le ge re etšwa go tše dingwe. Diphalane, diphoofolo ke sešupo sa se sengwe. Diphalane ke kgwedi ya bolesome ya ngwaga. Ke kgwedi yeo diphoofolo di tla bonalago ka go atiša kudu-kudu mohuta wa diphoofolo o bitšwago phala. Kgwedi ye e bitšwa diphalane. go tšwa go diphalana tšeo di bonwago ge kgwedi e fihla, Dibatsela, mo go Dibatsela ke kgwedi ya bo lesometee. Kgwedi ye e laetša dipula ka ge ditsela di thebilwe ke meetse. Le yona gape e bopilwe ka maina a mabedi a, Sediba le Tsela. Mma Nthole, Kgwedi ya lesomepedi ke kgwedi ya go fetša ngwaga, ka mantšu a mangwe ge re le mo go kgwedi ye tšohle di a tlogelwa ka maikemišetšo a go yo ikhutša. Mma nthole. Se ke kgopelo ya dikgarebe ge di e-tšwa mašemong goba dinokeng go tšo lata seo kgale se beilwe. Ke gore, Mma nthole morwalo mo hlogong. šitšiweng matšatši, maina a dikgwedi a ngwaga a feleletše, thobela.